Gwallt Co Caer Narfon, un o siopa torri gwallt amlyca y dre, ac sydd erbyn hyn yn amlwg i filoedd o wylwyr ein hoff sianel, fel un o leoliadau cyfres newydd S4C, y Salon. Felly, pan ddoth y cyfle am sgwrs, Doedd dim angen gofyn dwywaith. Un o'r pethau gyntaf ddigwyddodd oedd oeddwn i'n um, mynd allan yn fyw ar yr aer ar ddi Gwener a eisiau i siopau Morrisons ar ddi Sadwn a bob ail o'n i'n di lawr y Morrisons o'n rhywun yn stopio ni wel eisiau chdi ar teli neithiwr wel eisiau chdi ar teli neithiwr mae rhaid fi ddeud e mae gymaint o bobl di mwynhau y rhaglen ti'n Dwi'n teimlo reit proud o'r peth. Fod o wedi mynd allan a wedi wedi bod mor llwyddiannus ti'n gwbod? Be' ti'n meddwl sy 'di neud y rhaglen mor llwyddiannus te? Dw- dwi'n meddwl yn bersonol mae o lawr i'r cymeriadau sy'n y gadar. Ma' m- m- ma' 'na ddau rheswm dwi'n meddwl yn bennaf. Y y cymeriadau sy'n y cadar achos nhw sy'n dod allan efo'r storïau a a hefyd y cwmni teledu sef Boom Cymru. Um, mae nhw wedi bod yn dda iawn yn reid pob at ease a yn neud pethau'n hawdd i ni gallu neud yn gwaith a dal ffilmio. Ond yn America sy'n ac wedi digwydd, ia. Meddylia di, Iwan, sa rhywun yn mynd i, i dorri wall at boi neu dynas sy'n rhoi di twtio gwall yn ei, yn ei bywyd. Na, na sa. Sa ti'n mynd i doctor a hwnna rhoi di Bod y ddoctor. Sa ti'n mynd i'r da gar et boi wan sy'n rhoi di sbio da'r car? Na, sa. Oedd America di pico president rwan, ia? Sy'n rhoi di bod yn politician o ryw fath, ia? Fi oedd yn senator, Na. congressman, governor, cyngor plwyf. Di o roed i ti'n byd am y top man. Mae'n teimlo i ni fel bod y camerau ddim yna. Uh, maen nhw mor fach a dydyn nhw'n intrusive o gwbl. So, T'wod, 'da ni jyst yn cario mlaen fatha 'da ni bob dydd ac yn ca'l y sgyrsiorn 'ma a ma'n dod allan yn hollol naturiol. 'Dach chi'n un o o siopa sort of yy hyna yym torri yy sio- un o siopa torri gwallt hyna Gaernarfon? Ydi o'n ydi o'n beth da be- t'od ti'n ti'n teimlo'n falch bo' chdi 'di ca'l hefyd rhoi Caernarfon ar y map 'lly ar ôl gymaint o flynyddoedd? Yndw go iawn.
Ma'n taith y misus 'de?

Sa chdi'n gofyn i Phil ŵan, t'o' taid a misus, os ydi o dal yn berthyn 'lly 'de, no no chance 'de.
Ond ma' 'na bobl eryll enwog yn gysylltiedig â'r salon hefyd. Ond pwy, Jason?
Mi o'n i 'de. Yym 'stalwm o'n i chwara dryms yy yn grwp o'r enw Yr Addewid, um, grwp roc trwm Cymraeg oedden ni. Um, a o hynna, pen o'n i o gwmpas y 15, 16, 17 oed, oedd o'n amser, oedd o'n gyfnod um, da iawn yn fy mywyd i, ond nes i rili really mwynhau wneud. Dwi wedi gwneud rhyw cwpl o prosiectau bach wedyn dros y blynyddoedd, ond dwi wedi mynd yn ôl i fewn iddi'n iawn, achos um, methu cael amser i wneud ydw i aws, um, really. So mae gen i bedair o blant, um, T'wod ma' gen i betha eryll yn fy mywyd hefyd yym so wedyn dwi 'eb 'di ga'l chance i fynd yn ôl i fe ond dwi dwi yn dwi wrth fy modd efo cerddoriaeth yy t'wod dwi'n dwi'n mynd i gigs a petha felly hefyd a yym o'n i siarad yy yn fan 'yn efo rywun diwrnod o blaen ac yn deud unrhyw blentyn sydd yn gofyn am ca- codi offeryn cerwch yr extra mile i neu' siŵr bod yn ca'l y gwersi yy 'c'os eto ma' cerddoriaeth 'di agor agor drysa i fi. yn fy mywyd i a 'di neu- 'di gallu neud ffrindia t'wod ar draws Cymru a petha trw gallu chwara offeryn t'wod yym ond yym yn anffodus dim amsar sgynno fi dyddia 'ma. Mae amsar yn gallu bod yn beth prin ym mywyd prysur y salon ond ma' 'na o hyd amsar am sgwrs fach am bync Parciau mawr y dydd. Pethau sy'n ffeithio pobl o ddydd i ddydd, ti'n bo? Um, da ni'n cael ysgafn hefyd, gafon ni yn sos dwythaf rei da, um, bod uh, pedwar mewn chwe, mewn deg o bob, bob person ifanc yn methu newid bylb. Ia. So, so hon... Dwi'n gallu, ynddo. Da ni'n ifanc, cwrs. Ia so yym dyna 'di'r teip o byncia' 'dan ni'n 'dan ni'n trio mynd am betha t- 'dan ni'n ca'l petha trwm a petha ysgafn ti ti gor'o' ga'l cymysgedd o'r ddau achos yym t'wo' 'c'os dyna be' 'di bywyd 'de? Ia. Ti gwbod yym ti'n gorfod trafod y petha trwm ond ti isio hwyl efyd does? Tra bo' chdi'n neud o t'mo'? Wel yy llongyfarchiadau mawr i chi ar y rhaglan a diolch am y am y triniaeth ac am y sgwrs. Ia. Croeso, mae 'di bod yn bleser ga'l chdi yma Owain.
Dioch yn fowr.